X'inhi d-djakonija? Din hija kelma li ma konniex nisimgħuha minn dejjem fil-Knisja, però dawn l-aħħar ngħidu aħna 20, 30 sena din il-kelma saret parti mil-lingwaġġ tagħna fil-Knisja, fil-parroċċi, fid-djoċesi, anki waqt xi laqgħat li jkollna Xi tfisser djakonija? Il-kelma djakonija hija kelma li ġejja mill-ilsien Grieg u tfisser qadi. Id-djakonija hija qadi, hija servizz. U forsi inti jiena u nitkellem qed tiftakar li ġieli fil-parroċċa fejn tieħu sehem inti fil-quddies jew fejn inti tiffrekwenta, ġieli kien hemm xi djaknu. ikun mhux saċerdot għax ma jqaddis imma jaqra l-Evanġelju, jgħin fit-tqarbin u jagħmel xi affarijiet oħrajn, jgħammed ukoll. Djaknu, jissejjaħ djaknu għax qiegħed jaqdi ministeru, servizz tad-djakonija. U dijaknu aħna nassoċjawh ma' dak li ħajkun ħajsir saċerdot. Ikun wasal, ikun qed ngħidu aħna fuq l-adba tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu jagħmel numru ta' xhur, forsi sena, fejn ikun qed jaqdi dan il-ministeru mela servizz fil-Knisja. U dak huwa dijaknu u l-ministeru tiegħu, is-servizz tiegħu jissejjaħ diakonija, ifisser servizz. Però id-diakonija mhijiex ta' diaknu biss, jew tal-isqof, jew tas-saċerdot, Id-djakonija minnha nifisha għandha tkun dejjem l-estensjoni, it-tkomplija ta' dak li niċċelebraw fil-quddiesa. Meta aħna nieħdu sehem fil-quddiesa nisimgħu l-Kelma t'Alla li tħeġġiġna, li ddawwalna, nirċievu l-Ewkaristija, nirċievu 'l Ġesù ħaj, Kristu li qam minn bejn l-imwiet. Issa, aħna li smajna l-Kelma, tal-Mulej, aħna li irċevejna l-ġisem u d-demm tiegħu, nimtlow b'enerġija spiritwali. Aħna nsejħu la grazzja biex aħna kull fejn inkunu, int minn int, kull fejn tista' tkun, kull fejn tista' tinsab inti, tista' inti dak li inti tkun għext waqt il-quddisa u anke fis-sagramenti l-oħrajn, inti mbagħad dan issarfu f'qadi. U tgħidli jiex tista' nagħmel Inti irrifletti ftit u ara ftit kemm hemm okkażjonijiet, jistgħu jkunu fil-familja stess. Jistgħu jkunu Naturalment jekk inti lajk impenjat fil-parroċċa qed tagħti xi servizz fil-parroċċa hemmhekk inti dik id-djakonija qed tgħixha b'dak il-mod. Jekk inti fuq il-post tax-xogħol tgħidli jiena mhux naħdem irid immur biex naqla' x'niekol imma anki inti li int ħaddiem nisrani kemm jekk huwa xogħol ġewwa uffiċċju, kemm jekk huwa xogħol tal-idejn, inti jekk int nisħran tista' dak ix-xogħol li tagħmel b'servizz għal ħaddieħor, allura ma jibqax iktar ma jinħass iktar bħala xogħol imma jsir servizz. Allura inti tagħmlu iktar bil-qalb. Allura inti tista' tagħmel dik ir-rabta sabiħa u qaddisa bejn dak li niċċelebraw fis-sagramenti, speċjalment fil-quddiesa, u il-ħidma tagħna bħala servizz lil kulħadd. Naturalment aħna l-kelma djakonija mbagħad nassoċjawha wkoll fil-parroċċi tagħna ngħidu ara hemm grupp ta' nies li jmorru jżuru l-anzjani tal-parroċċa jew li jmorru jżuru l-morda jew ħa nagħmlu xi attività li għaliha ħa nistiednu l-anzjani jew li ħa nistiednu l-persuni li għandhom bżonnijiet speċjali. Allora tidħol il-kummissjoni djakonija Però d-djakonija mhijiex biss tal-Kummissjoni Djakonija, id-djakonija għandha tkun parti mid-DNA biex nużaw kelma forsi minn xjenza oħra, id-DNA tan-Nisrani, ġifieri hija parti essenzjali tal-ħajja tan-Nisrani. Biex aħna ngħixu tassew is-sagramenti npoġġuhom fil-prattika biex isiru tassew parti minna aħna għandna noħorġu minna nfusna u ngħinu 'l ħaddieħor, din hija d-djakonija, u d-djakonija allura hija għalik ukoll. X'inhi d-djakonija? Din hija kelma li Ma konniex nisimgħuha minn dejjem fil-Knisja, pero' dawn l-aħħar ngħidu aħna 20, 30 sena din il-kelma saret parti mil-lingwaġġ tagħna fil-Knisja, fil-parroċċi, fid-djoċesi, anki waqt xi laqgħat li jkollna. Xi tfisser djakonija? Il-kelma djakonija hija kelma li ġejja mill-ilsien Grieg u tfisser qadi. Id-djakonija hija qadi, hija servizz. U forsi inti, jiena u nitkellem, qed tiftakar li ġieli fil-parroċċa fejn tieħu sehem inti fil-quddies jew fejn inti tiffrekwenta, ġieli kien hemm xi djaknu. ikun mhux saċerdot għax ma jqaddis imma jaqra l-Evanġelju, jgħin fit-tqarbin u jagħmel xi affarijiet oħrajn, jgħammed ukoll. Djaknu, jissejjaħ djaknu għax qiegħed jaqdi ministeru, servizz tad-djakonija. U djaknu aħna nassoċjawh ma' dak li ħajkun ħajsir saċerdot. Ikun wasal, ikun qed ngħidu aħna fuq l-adba tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu jagħmel numru ta' xhur, forsi sena, fejn ikun qed jaqdi dan il-ministeru mela servizz fil-Knisja. U dak huwa djaknu u l-ministeru tiegħu, is-servizz tiegħu jissejjaħ djakonija, ifisser servizz. Però id-djakonija mhijiex tad-djaknu biss, jew tal-isqof, jew tas-saċerdot. Id-djakonija minnha nifisha għandha tkun dejjem l-estensjoni, it-tkomplija ta' dak li niċċelebraw fil-quddiesa. Meta aħna nieħdu sehem fil-quddiesa, nisimgħu l-kelma t'Alla li tħeġġiġna, li ddawwalna, nirċievu l-Ewkaristija, nirċievu 'l Ġesù ħaj, Kristu li qam minn bejn l-imwiet, issa, aħna li smajna l-kelma, tal-Mulej, aħna li rċevejna l-ġisem u d-demm tiegħu nimtlew b'enerġija spiritwali. Aħna nsejħulha grazzja biex aħna kull fejn inkunu, int minn int, kull fejn tista' tkun, kull fejn tista' tinsab inti, tista' inti dak li inti tkun għext waqt il-quddiesa u anke fis-sagramenti l-oħrajn, inti mbagħad dan issarfu f'qadi. U tgħidli jiex nista' nagħmel Inti irrifletti ftit u ara ftit kemm hemm okkażjonijiet, jistgħu jkunu fil-familja stess. Jistgħu jkunu, naturalment jekk inti lajk impenjat fil-parroċċa qed tagħti xi servizz fil-parroċċa hemmhekk inti dik id-djakonija qed tgħixha b'dak il-mod. Jekk inti fuq il-post tax-xogħol tgħidli jiena mhux naħdem irid immur biex naqla' x'niekol imma anki inti li int ħaddiem nisrani kemm jekk huwa xogħol ġewwa uffiċċju, kemm jekk huwa xogħol tal-idejn, inti jekk int nisrani tista' dak ix-xogħol li tagħmel b'servizz għal ħaddieħor, allura ma jibqax iktar ma jinħass iktar bħala xogħol imma jsir servizz. Allura inti tagħmlu iktar bil-qalb. Allura inti tista' tagħmel dik ir-rabta sabiħa u qaddisa bejn dak li niċċelebraw fis-sagramenti, speċjalment fil-quddiesa, u il-ħidma tagħna bħala servizz lil kulħadd. Naturalment aħna l-kelma djakonija mbagħad nassoċjawha wkoll fil-parroċċi tagħna ngħidu ara hemm grupp ta' nies li jmorru jżuru l-anzjani tal-parroċċa jew li jmorru jżuru l-morda jew ħanamlu xi attività li għalija ħanistiednu l-anzjani jew li ħanistiednu l-persuni li għandhom bżonnijiet speċjali. Allora tidħol il-kummissjoni djakonija Però d-djakonija mhijiex biss tal-Kummissjoni Djakonija, id-djakonija għandha tkun parti mid-DNA biex nużaw kelma forsi minn xjenza oħra, id-DNA tan-Nisrani, ġifieri hija parti essenzjali tal-ħajja tan-Nisrani. Biex aħna ngħixu tassew is-sagramenti npoġġuhom fil-prattika biex isiru tassew parti minna aħna għandna noħorġu minna nfusna u ngħinu 'l ħaddieħor, din hija d-djakonija, u d-djakonija allura hija għalik ukoll.